Noswaith dda pawb. Alan Williams, Dirprwy Bro Eden sydd o fan hyn yn y croesawu chi i'r cyfarfod heno. Croeso mawr iawn i chi gyd i'n cyflwyniad ni heno ynglyn â disgyblion blwyddyn chwech clwstwr Bro Edern yn trosglwyddo atom ni yna yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Mae'n bleser mawr uh, croesawu rhieni a theuluoedd o bob ysgol cynradd, Ysgol y Berllan Deg, Bro Eirwg, Pen y Pil, Pen y Groes, ac eleni am y tro cyntaf yn swyddogol eh, Glan Morfa yn ymuno gyda ni ar gyfer y mis Medi. Mae nifer fawr o ddisgyblion Glan Morfa wedi bod yn dod ato ni dros y blynyddoedd diwetha, ond mae'n bleser mawr cael croesawu Glan Morfa yn swyddogol i'r clwstwr eleni. Mae yna bedwar disgybl arall hefyd o tu allan i'r clwstwr yn ymuno gyda uh, disgyblion blwyddyn saith ym mis Medi, felly croeso mawr iddyn nhw hefyd. Fe wedi i'r dechrau yn enw fi yw Alan Williams, fi yw dirprwy yma yn Ysgol Gyfyn Gymraeg Bro Edern, wedi bod yma ers uh, mis Medi 2012, es dechrau pan agorwyd yr ysgol uh, a wedi cael pleser enfawr o weithio yma ar hyd y naw mlynedd diwetha'. Yy Mister Iwan Pritchard y pennaeth yn gyrru ymddiheuriadau, mae o heno yn cyfarfod y llywodraethwyr, yy felly dyw e ddim yn gallu bod gyda ni, yy ond oedd o'n gofyn i mi i ymddiheurio i chi amdan hynny. Reit, ges i pleser enfawr o gyfarfod y uh, disgyblion blwyddyn chwech ddoe. Um, uh, fe ddathen nhw greu argraff arbennig o dda arno fi. Oedden nhw'n gwrando yn arbennig o dda, oedd i ymddygiad nhw'n dda, mi oedden nhw'n gwrtais, a dwi wastod yn cyfeirio at fy hoff llythyren i yn y Gymraeg, sef y llythyren ec gyda'r disgyblion, a dwi'n sôn am ec am Cymreictod. Maen nhw'n dod i ysgol gyfyng Gymraeg, a dwi'n pwysleisio pa mor bwysig ydi o fod nhw'n manteisio ar bob cyfle i ymarfer y Gymraeg a sicrhau fod eu iaith nhw o safon arbennig o dda. Yy dwi'n sôn am cyfeillgarwch a charedigrwydd. Yy hynod o bwysig, caredigrwydd yn bwysig dros ben i mi yn bersonol ac yn bwysig dros ben i ni fel ysgol. Cynhesrwydd, mi ydan ni'n ysgol cynnes, da ni'n croesawu pawb i Fro Eden. Dwi'n sôn gyda nhw am cydweithrediad, pa mor bwysig yw hynny bod ni gyd yn cydweithio gyda'n gilydd i sicrhau llwyddiant ar gyfer y pobl ifanc gyda ni yma ym Mro Eden. Dwi'n sôn hefyd am cynhwysiant, pa mor bwysig yw hynny, bod pawb yn cael eu cynnwys, bod pawb yn teimlo yn aelod o deulu Bro Edern uh, a, a bod pawb yn teimlo'n gyfforddus, yn cyfrannu ac yn dod i drafod os yw'r angen yn codi. A'r un olaf dwi'n mynd i sôn amdan heno ydy cyfleoedd. Dwi'n meddwl taw um, dyna un o'n cryfderau ni yma ym Mro Edern yw fod ni yn uh, rhoi cyfleoedd di-ri mewn bob math o meysydd. Mae Mr Ellis yn ymlaethu ar hyn yn ystod i gyflwyniad ei heno, chwod yn y meysydd chwaraeon, ar y chwyfan, uh, teithiau ysgol, cystadlaethau, bob math o bethau. Da ni wedi cael doi ddisgybl neu, neu pump ddisgybl, dylai wedi un grŵp o bedwar a un disgybl unigol yn ennill um, uh, categori yn uh, cystadleuaeth dangos y cerdyn coch i hiliaeth heddiw sydd, sydd yn arbennig o dda a disgybl arall ym mlwyddyn saith wedi dod yn ail yy mewn categori arall, so ry'n ni'n falch iawn o llwyddiannau'r disgyblion. Reit, da chi'n ymuno gyda ni ym mis Medi yn ystod blwyddyn arbennig. Mi, mi fydda ni'n dathlu deng mlwyddiant yr ysgol um, uh, mis Medi uh, 2022. Uh, Mae'r amser wedi mynd yn hynod o gyflym, felly mi fydd ein flwyddyn cyffroes iawn i ni flwyddyn nesaf tra fod ni'n cael dathliadau, felly da ni yn hynod o falch y byddwch chi'n ymuno gyda ni ar gyfer blwyddyn mor Bwysig. Reit. Um, uh, Bydd cyfle chi ofyn cwestiynau heno, os ydych chi unrhyw gwestiynau yn y chat, dwi'n mynd i gadw'r llyged ar eich cwestiynau chi, a be newn ni yw, mi newn ni gyfeirio ni trwy eich cwestiynau chi gyd ar y diwedd, a newn ni sicrhau fod ni'n ateb hena i chi. Felly, dwi'n mynd i gyflwyno nesaf Mr Gary Ellis, fi'n siŵr byddwch chi gyd yn bendant wedi clywed am Mister Ellis yn barod o bosib bydd rhain i chi wedi siarad gyda fod y ffôn neu wedi bod yn, yn um, gyrru e-bost yn ôl ac ymlaen. Um, mae, mae Mister Ellis yn bennaeth blwyddyn arbennig. Uh, mae di trefnu, mi, mi oedd o'n benderfynol, dydy o ddim wedi bod yn flwyddyn hawdd i ni gyd. Um, mi oedd Mister Ellis yn benderfynol fod disgyblion ein clwstwr ni yn ymweld â Bro Eden cyn diwedd y tymor, fod nhw yn cael bod yma. Mae o wedi gweithio'n hynod o galed i sicrhau fod y disgyblion o'r pum ysgol cynradd gwahanol yn cael eu cadw ar wahân fel bod nhw'n aros yn i, i swigod nhw a fod na ddim cymysgu, ond ar y llaw arall maen nhw wedi bod yn y neuadd ac ar y cae o, o fewn uh, uh, pellter rhesymol i'w gilydd, felly maen nhw wedi gweld ei gilydd ac yn y blaen a wedi dechrau dod i, dod i adnabod ei gilydd yn fan yna. Felly ni'n diolch yn fawr iawn i Mr Ellis am y holl

Diolch yn fawr, Mister Williams, a diolch am y y cyflwyniad yna fan'na. Yn ystod eich cyflwyniad chi, mae nifer wedi cyflwyno eu hunain yn y chat hefyd. Braf iawn gweld enwau hen a um, yn ein cwmni ni heno. Felly, o ran y cyflwyniad heno, bwriad yw trosglwyddo prif um, negeseuon, rili, really, ynglyn â'r hyn sydd angen hywybod am Fro Edern yym ac felly ma'r cyflwyniad yn ymddangos yn ddwyieithog yym ond yn amlwg ma' y cyflwyniad Cymraeg yw hwn felly os 'y chi yma yn disgwyl cyflwyniad Saesneg yn amlwg ma'r cyflwyniad yn hwyrach am saith o'r gloch yym just to double check that yy this is the the Welsh language yy meeting yym and if you are expecting an English language meeting you could rejoin us at at seven o' cloc. Ocê felly yy Bro Edern jyst tipyn bach am yr ysgol, mae'n siŵr bod chi wedi gweld y yr olwyn yma gyda ni yym ar draws y flynydde rai ohonoch chi, ond 'y ni'n ysgol yym lwyddiannus ac yn ysgol cynhwysiol, ma' Mister Williams wedi sôn am hynny yn barod a ma' a ma' gofal wrth gwraidd popeth wneud yma yn yr ysgol, ac 'y ni'n ysgol agored. Er o dan yr amgylchiadau Covid yn amlwg mae'n anoddach yym i teuluoedd ymweld â'r ysgol. 'y ni yn ysgol agored a ma' drysau ni wastad ar agor pe bai chi'n teimlo allen ni wneud unrhyw beth yn well, yym mae croeso i chi gysylltu ar unrhyw adeg, yym boed hynny trwy ymddangos yn y derbynfa, codi'r ffôn neu neu e-bost. Yym ac 'y ni yn ysgol sydd yn edrych at cynllunio gwelliant o hyd a anelu at at ragori wrth gwrs. Y prif peth yym sydd yn bwysig wrth gwrs y diwrnod cynta' yym i ddisgyblion blwyddyn chwech, sef blwyddyn saith mis Medi, fydd dydd Gwener y trydydd o o Fedi yym ac mi fydd blwyddyn saith a deuddeg ar y safle gyda ni yym ar ben ei hunain am y diwrnod a dyna fydd y diwrnod fydd gan blwyddyn saith yym i setloi'r ysgol go iawn ac i ddod i adnabod y system mewn ffordd, fi'n siŵr o fod dal yn bodoli gyda ni yn mis Medi, fydd e hefyd yn cyfle iddyn nhw ddod i adnabod i'w tiwtor dosbarth nhw, um, a treulio bach o amser yn dod i adnabod gweddill i dosbarth, dosbarth nhw. Um, nifer wedi gofyn heddi wrth gwrs pryd fydden nhw'n cael gwybod uh, pwy fydd yn eu dosbarthiadau nhw ym mis Medi, a na i ddod at hynny yn hwyrach, a mae'n siŵr bydde fe'n rhywbeth i chi rhieni hefyd yn, yn awyddus i, i i i Watch. Ond cyn hynny, yym dwi'n taro'n ôl at yr arholwg Estyn, gaethon ni nôl yn y flwyddyn 2017, ac wrth gwrs mae Estyn hyd yn oed yn cydnabod mai cymuned glos iawn yym yw yw'r ysgol gyda ethos hynod o ofalgar a a chefnogol. Cwestiynau cyffredin felly yw'r cam nesaf yn y cyflwyniad, a dwi'n gobeithio wedyn mi fod dod trwy yym y slides nesa' gyda chi, o bosib fydd yym dim lot o cwestiynau. Os dwi'n wneud y job yn iawn, gobeithio bydd dim lot o cwestiynau ar y diwedd, ond pwy a ŵyr, falle fydd ambell peth yym fydd dal yym angen ei esbonio bach yn fanylach. Felly'r cwestiwn cynta, be sy'n digwydd nesa'? Yn syml, mae'r disgyblion wedi cael yy deuddydd o Pontio gyda ni ar y safle, y cam nesa' iddyn nhw yw ymddangos yn yr ysgol yr diwrnod diwrnod cyntaf yn mis Medi gyda'i adnoddau nhw a bod nhw'n barod um, i, i ddysgu. Ond y peth pwysig yw bod neb yn poeni dros um, gwyliau'r haf. Yn sicr mae e wedi bod yn blwyddyn anodd iawn um, i blwyddyn chwech a falle mae'r flwyddyn academaidd llawn diwethaf nhw gael bydde wedi bod yn ôl ym mlwyddyn pedwar. Felly mae bywyd wedi bod yn anodd iddyn nhw dros y deudd, uh, dwy flwyddyn diwethaf ac i ni'n cydnabod hynny. Felly y neges yw bod dim angen i neb i boeni am, ac eto, os bod unrhyw un yn poeni am ba bynnag reswm, ein bod ni ar gael i ateb unrhyw cwestiynau yym trwy e-bost, hyd yn oed os bod rheina yn ystod gwyliau'r haf, dwi'n cadw yym llygad ar yr e-bost 'na achlysurol yn ystod gwyliau haf, a fydda i yn dod nôl atoch chi gyda ateb cyn mis Medi. So be sy'n digwydd nesaf, y prif peth yw peidiwch poeni. Pwy fydd e'n nos wnes i gyfeirio at hwn reit ar dechrau'r cyflwyniad, a fel wedes i, llond llaw falle'n awyddus heddi i wybod pwy oedd yn eu dosbarthiadau nhw ym mis Medi. Yym ma' rhaid fi weud ar hyn o bryd mae'r mae'r jigsaw puzzle wedi gorffen yym a ma' pawb gyda o leia un neu ddau o ffrindiau oddi ar eu rhestr nhw. Fues i mas i bob ysgol gynradd yy cyn y deu ddydd pontio a gofyn iddyn nhw sgwennu lawr enw dwy ffrind neu dau yym gan gaddo bydden nhw o leia' gyda un neu dau disgybl ym mis Medi. Ma' hynny'n hollol wir, felly y cam nesa' i chi fel rhieni, os 'y chi'n dymuno gwbod gyda pwy neu yy os 'y chi'n dymuno gwbod dosbarth eich plentyn ar gyfer mis Medi, fe alla i wneud hynny trwy e-bost eto, felly dwi'n gwahodd chi i fy e-bostio. Ma' fy e-bost ar gwaelod yym pob llythyr 'y chi wedi derbyn ynglŷn â Pontio. yym le ni jyst yn gwneud cais i wybod pa dosbarth mae eich plentyn ynddo. Yn amlwg yym dyw e ddim yn yym addas rili i rhannu enwau y disgyblion eraill sydd yn rhan o'r dosbarth oherwydd yym cyfyngiadau GDPR ac yn y blaen, ond wedi i chi wybod pa dosbarth mae eich plentyn chi ynddo fe, fe allwch chi wedyn i fel ffrindiau yy gweithio hynny mas, a wnaeth y system hynny weithio mas yn arbennig o dda llynedd hefyd yn amlwg o dan yr un amgylchiadau Covid. Beth am Trafnidiaeth ac o bosib mi fydd Mister Williams yn taro nôl mewn ym mhen, dwi'n gwybod bod 'na yym ambell newid wedi bod yym i bws 815, ond ma' gyda ni yym sawl bws sydd yn teithio i'r ysgol. Mister Williams, Trafnidiaeth? Diolch yn fawr iawn Mister Ellis, ie mi fydd yy pedwar bws yn rhedeg eto flwyddyn nesaf fel sydd gyda ni nawr, yr 811, 810, 812 a'r 815. Uh, mi, fydd, mi fydd y tri cynta yn rhedeg ar yr un llwybr ac maen nhw eleni. Mae yna newid yn mynd i fod i'r 815, ble fydd yr 815 yn galw yn gynta yn Splot ac yna Tremorfa a Pengym, cyn mynd ymlaen i, i Llaneirwg, a wedyn bydd e'n dilyn yr un llwybr a mae e eleni o Llaneirwg draw i'r ysgol. Um, trafodaethau gyda'r sir yw hyn uh, ar hyn o bryd. Mae rhywun yn cydnabod mi fydd y bws yn gorfod gadael o ardal Splot uh, tua 20 munud wedi saith sydd yn gynnar iawn, ond um, mi ydy ni yn uh, pwysleisio ar nhw pa mor bwysig ydy o fod na bus yn darparu ar gyfer uh, ardal glan morfa. Felly mae croeso i bobl i gysylltu gyda mi os ydych chi'n trafod yn bellach. Uh, mae yr un rheolau yn, yn bodoli eleni, fe- fel y maen nhw wastod, ble os ych chi yn byw o fewn tair milltir i'r ysgol, byddwch chi ddim yn uh, gymwys i gael tocyn i deithio am ddim, a bydd rhaid talu, ond mae hawl da chi i ddefnyddio y gwasanaeth chi'n gallu talu ddyddiol, mae bosib prynu sedd am dymor, am flwyddyn ac yn y blaen, um, uh, ond os ych chi'n byw tair milltir neu fwy o'r ysgol, mi ydych chi yn gymwys i gael tocyn am ddim, a bydd yn nhw yn cyrraedd. Mi fydd yr adran cludiant yn cysylltu gyda'r teuluoedd hynny uh, dros y gwyliau haf nawr. Mi fydden nhw yn gofyn i chi i yrru mewn llun maint uh, trwydde teithio, pasbort, ac yna fydde chi'n yna cael ei ddefnyddio i greu y cerdyn, a mae'r cerdyn fel arfer yn cyrraedd ni o fewn nhw ddau ddwrnod o dechrau'r tymor ym mis Medi. Diolch yn fawr iawn, Mr Ellis. Ocê, felly i'r sleid nesa wedyn ni, a'r cwestiwn nesa falle o- o'n i'n falle yym rhai moyn gofyn yw beth am strwythur y diwrnod ysgol? Yym ac wrth gwrs ma' strwythur diwrnod ysgol chwech gwers pob dydd gyda ni ym Mro Edern, a gwersi yn gorffen am 3:25 yym yr hwyr. Yym ma' croeso i ddisgyblion cyrraedd y safle o saith y bore yym ymlaen, ond ma' disgwyl iddyn nhw cyrraedd erbyn 8:35 fan pella. A wedyn ni o ran trefn wyth- wythnosol i i flwyddyn saith yym ym mis Medi yym 'y ni'n mynd nôl at gwasanaethau, bydd y gwasanaethau'n rhithiol am y tro yym a ma' hynny o- yy yn disgwyl i ddigwydd ar bore dydd Llun. Bore dydd Mawrth fydd gyda nhw cyfnod gyda'i tiwtor dosbarth yym o fewn y dosbarth yn yn dod i adnabod ei gilydd a bod y tiwtor yn gallu helpu gyda unrhyw cwestiynau yn y fan'na. Bore Mercher wedyn i mi fydd 'na gwasanaeth ar y cyd yym eto yn rhithiol ar hyn o bryd, yym lle fydd blynyddoedd eraill yn ymuno mewn ar y sgrin yym gyda gyda blwyddyn saith, a wedyn bore Iau a Gwener eto maen nhw'n treulio amser nôl yn y stafell tiwtor yym a bod cyfle fan'na i sicrhau bod nhw'n cael cyfnod darllen, gwaith cartre ac yn y blaen, ond bod y perthynas rhwng y disgybl a'r tiwtor sydd yn gryf iawn ym Mro Edern yn cael cyfle yym i ddatblygu. Gwis Sgyrsiau yy wedyn yw'r yw'r cam nesa, ac eto ma' ma'r wybodaeth yma i gyd ar gael ar wefan Pontio Bro Eden, fydd 'na sleid terfynol yn dangos cyfeiriad gwefan Pontio Bro Eden sydd newydd cael ei diweddaru heno. Yym ond o ran gwisg ysgol felly yym siwmper neu cardigan ddu swyddogol yr ysgol a bathodyn yr ysgol arni ac eto mae'r gwisg ysgol erbyn hyn yym ddim yn benodol i rhyw penodol, felly ma'r gwisg ysgol yn non-gender specific yym mae'n disgwyl i ddisgyblion gwisgo crys polo swyddogol yr ysgol gyda bathodyn yr ysgol arno. Yym i'ch atgoffa chi wrth gwrs blwyddyn saith i naw mae corff yym y crys polo yn fan'na yn wyrdd a'r colur yn ddu ac yna mae e yw'r gwrthgwyne- gwrthwyneb hyd yn oed ym mlwyddyn deg ac un ar ddeg lle mae'r du a gwyrdd yn cyfnewid. disgwyl trowsus du plaen, yym dim jîns, trowsus melfed yym ac yn y blaen yn fan'na. Sgert ddu plaen ddim yn byrrach na thop y pen-glin. Teits du neu sanau du plaen gyda sgert. Yym ma' hawl gyda disgyblion i wisgo siorts swyddogol yr ysgol gyda bathodyn yr ysgol arnyn nhw yn ystod hanner tymo- tymor un, pump a chwech yn unig. Eto yn fan'na wedyn ni sa- sanau du llwyd neu las tywyll. ac esgidiau du plaen lledr yw'r disgwyl o ran esgidiau. Ac eto, um, mae'r holl wybodaeth hynny ar gael ar wefan Pontio Bro Eden. Felly lot fawr i cymryd mewn peth cyntaf um, heno yma, ond mae ei gyd ar gael yn ddu a gwyn i chi ar wefan Pontio Bro Eden. Y cam nesaf wedyn, fwy ynglyn â gwisg ysgol fel yn fan hyn, eto bod ni'n caniatáu bŵts yym wedi gwisgo dan trowsus, pe bai 'na eira ac yn y blaen, yy cot law, ma' 'na cyfeiriad ato ni yn y fan'na hefyd. 'Dyn ni ddim yn disgwyl lliwiau gwallt annaturiol, yym nag unrhyw patrymau neu ll- llinellau wedi eillio mewn i'r gwallt, yym ond pur anaml ma' hynny'n digwydd os o gwbl ym Mro Edern. Ma' raid fi weud ma'r disgyblion yn falch iawn o o o perthyn i'r ysgol a ma'r gwisg ysgol ma' nhw'n gwisgo hynny gyda gyda balchder. Cyt Addysg Gorfforol wedyn 'ny yym yw'r nesa', ac eto dyma'r cyfeiriad cynta' yym at pontio.broedern.cymru yn fan hyn. Ond ma' gwybodaeth lawn am Cyt Addysg Gorfforol ar gael ar wefan Pontio'r ysgol. Bydden ni yn yym eich annog chi rili i alw mewn i YC Sports, ma' 'na restr 'dy'r prisiau ar y wefan hefyd, byddwn ni'n eich annog chi yym i alw mewn i YC Sports yn gynnar yn gwyliau'r haf er mwyn osgoi i ni yy unrhyw resi hir ac yn y blaen ar ddiwedd yym y gwyliau haf a'r prysur y debwyd gan YC ar ddiwedd y haf i cael gafael ar eich cit swyddogol chi a'r gwisg ysgol swyddogol hefyd. Ac mae yna yym crys newydd eto sydd ddim yn benodol i rhyw penodol yn cael ei lawnsio Tjo Eleni. Yym ma' Miss James wedi bod ar y ffôn gyda YC heddiw, maen nhw'n disgwyl hynny mewn yn gyflym iawn ym mis Awst. Yym ond be fyddwn i yn gweud, ma' 'na llwyth o yym aelodau o'r chweched dosbarth neu cyn ddisgyblion o Fro Edern yn gweithio yn YC Sport erbyn hyn. Yym tarwch mewn, gofynnwch i i siarad gyda un o'n cyn ddisgyblion ni a fe wnewn nhw helpu chi heb os nag oni bai yn fan'na yym a bod nhw'n nhw'n sicr yn rhoi'r gwisg ysgol cywir i chi a'r cit addysg gorfforol cywir i chi. O ran offer angenrheidiol wedyn ni, dylech chi uh, sicrhau bod y canlynol gyda'ch uh, plentyn ym mhob gwers, felly uh, penni ysgrifennu, pren mesur, pensiliau, naddwr, rwbiwr, pensiliau lliw, ac yn newydd um, lenni i flwyddyn 7 a 8 i weid y gwir, Chromebook gan mi fydd yr un peth yn wir i flwyddyn saith ym mis Medi. Chromebook fydd ganddyn nhw a bydd disgwyl bod y Chromebook 'na wedi gwefru ar gyfer y diwrnod ysgol. Um, a wedyn mewn gwersi mathemateg mae angen yr offer canlynol, cwmpawd, onglydd um, a cyfrifiannell um, casio neu tebyg. Okay? Felly mae'r enghraifft yn fanna a mae manylion eto ar wefan Pontio yym yn y fan'na. Dwi'n credu mai'r enghraifft sydd gen i ar y sgrin yn fan hyn, 'y chi'n gallu pigo hynny i fyny am ryw deg punt oddi ar Amazon, wnes i wylio fe neithiwr. Yym ma' 'na ambell un rhatach i gael, jyst bod e'n b- bod e'n debyg i'r model yma, fydd yr adran mathemateg yym yn yn hapus gyda hynny. Yna yw un cyflwyno bach yn fan hyn am falle i'r rhai ohonoch chi sydd yn newydd i'r ysgol, fyddwch chi ddim yn yn ymwybodol ein bod ni'n rhedeg system Classchart erbyn hyn wedi disodli'r hen llawlyfr papur oedd arfer bod gyda disgyblion, a ma' Classchart yn ffordd cyflym i chi fel rhieni yym i tracio eich yym ymddygiad eich plentyn a gwaith cartre eich plentyn chi yn yr ysgol, ond hefyd mae e'n ffordd i'r disgyblion yym eu trefnu eu hunain hefyd. Felly ar y sgrin gen i ar hyn o bryd, mae gen i cipolwg enghreifftiol yym o yym class charts disgybl trwy lygad y rhiant. Felly fel hyn fyddwch chi'n gweld class charts fel y rhieni yym yn gallu gweld y pwyntiau gwyrdd, pwyntiau positif yn fan'na a'r pwyntiau coch yym pwyntiau negyddol a wna i jyst pwysleisio eto mai enghreifftiol yw hwn, nid disgybl o o fewn yr ysgol yym ond hefyd mae modd i chi wedyn i fel rhieni i weld unrhyw gwaith cartre pe baech chi'n clicio ar y chwith yn fan'na o dan y tab Home Wwp. Yym yna mae'r holl gwaith cartre yym y flwyddyn yn codi yn y fan'na hefyd. Y sleid nesa, os dwi'n cofio'n iawn, dyma rhagolwg o Classcharts yym trwy lyged Discable. Yym ac eto yn fan hyn, ma'r disgyblion yn medru gweld y pwyntiau gwyrdd a pwyntiau coch. Yym maen nhw hefyd yn medru gweld wedyn 'ny rhagolwg o'r gwaith cartre. yym sydd angen. Felly, yn yr enghraifft yma, yym mae gan y disgybl ho- hon dau dasg yn weddill ar gyfer yym yr wythnos hon, yym a fel 'y ni'n gweld, yym ma'r join yn ymddangos yn y rhestr to do, yym a does dim byd yym sydd heb cael eu cwblhau yn hwyr ar hyn o bryd. Felly, enghraifft yn fan'na yym o sut mae yym technoleg digidol yn helpu'r disgyblion i tracio eu bywyd ysgol nhw. Maen nhw hefyd yn gallu gweld yr amserlen trwy hwn ac yn amlwg unwaith iddyn nhw dderbyn Chromebook fydden ni'n llofnodi nhw mewn i'r system a fydden nhw'n gallu cadw hynny ar agor wedyn ni fel bod nhw'n gwybod i ble maen nhw'n mynd o wers i wers ac hefyd pryd yn union mae'r gwaith cartre angen cael eu cwblhau. Wrth gwrs i ni fel ysgol yn wneud yn fawr o Google Classrooms felly ma' Classcharts yna er mwyn atgoffa offer disgyblion ganddyn nhw gwaith cartre gyda'r pennawd, a wedyn mae'r manylion llawn wrth gwrs yn ymddangos yn Google Classrooms ac mi fydd gan pob dosbarth um, penodol Google Classrooms penodol wedyn hefyd. Y peth nesaf sydd gen i yn fan hyn, a mae'n falch gen i weid, wnaethon ni llwyddo i gofrestru bron o bod pawb heddi ar y system biometric oedd ganddyn nhw caniatad. Um, wnaethon ni methu wneud un ysgol bach oedd ni ar y rhestr gyda ni i wneud ym mis Medi yym oherwydd un problem technegol yn y gegin prynhawn 'ma, ond fel arall ma' pob un disgy- disgybl oedd gyda nhw caniatâd wedi cofrestru eu busbawd nhw yn barod at mis Medi. Yym gwiriwch bagiau eich yym plant heno, dyle bod nhw wedi dod adre gyda llythyr yy parent pay sydd yn galluogi chi fel rhieni i llwytho arian ar y system yn gyfer mis Medi, pe baech chi'n dymuno nhw cael cinio gyda ni ar y diwrnod cyntaf mis Medi, felly bydde hynny yn bosib hefyd. Yna, o ran allgyrsiol, um, llwyth o opsiynau. Yn amlwg, mae'r opsiynau hynny wedi cyfyngu eleni oherwydd Covid, ond unwaith byddwn ni'n gallu um, fynd ati i wneud fwy o gweithgareddau, dyma'r math o gweithgareddau fe allwch chi ddisgwyl. Um, felly mae yna timau addysg gorfforol gwahanol, os 'y chi'n gallu enwi'r chwaraeon mae'n siŵr bod gyda ni tîm yn yr ysgol. Mae 'na teithiau yym yn y gorffennol, teithiau tramor wedi bod wrth gwrs, tei- taith i Llangrannog, ond eto oherwydd Covid ar hyn o bryd yym mae reolau llym ar hynny, ond fi'n siŵr unwaith bod modd i ni fel ysgol cynnig teithiau eto byddwn ni yn mynd at hynny yn syth. Mae'r un peth yn wir am teithiau yym cyfnewid gyda'r adran ieithoedd modern yn y fan'na. Yym cystadlaethau siarad cyhoeddus yn y Gymraeg a'r Saesneg, a ma' disgyblion yn cystadlu'n frwd yn y cystadlaethau yma ar draws y flwyddyn. Eto ma' 'na yym cystadlaethau yym technoleg gwybodaeth i gael yn fan'na hefyd, lle ma' disgyblion yym mwy abl a talentog yn cael eu yym herio gan yr adran technoleg gwybodaeth ac hefyd yr adran yym dylunio technoleg. ac un yn cystadlu yn y Maths Challenge yn flynyddol. Yn ychwanegol i'r rheina, mae gyda ni gwersi offerynnol sydd yn cael eu darparu gan cwmni um, o fewn y sir, cwmni Cavums. Um, Mae'r gwersi hynny yn codi tal, ond mae gyda ni gwersi, um, unrhyw gwers uh, cerddorol allwch chi ystyried rili really, o gwersi pres, um, eich wyth brenne, um, gwersi canu, gwersi dryf, Teams, yym mae athrawes telyn yn dod mewn gyda ni ac yn y blaen. Felly unrhyw gwers offerynnol fyddwch chi'n dychmygu, mae'n siŵr bydden ni fel ysgol yn gallu datrys hynny i chi. Ma' gyda ni core ar draws yr ysgol ym mlwyddyn saith hyd at yy core ysgol gyfan, yym 'y ni'n cystadlu'n aml yn yr Eisteddfodau yym ac yn rhoi cynyrchiad sioe gerdd at ei gilydd yym am yn ail flwyddyn, felly mi fyddwn ni yn disgwyl bod 'na cynhyrchiad os bod Coping Act a wrth gwrs y flwyddyn nesaf yn rhan o'r dathliadau um, deng mlwydd fydd gan Bro Eden. A fel wedys i yn barod, mae yna llwyth o cyfleoedd ar gyfer y disgyblion mwy abal a thalentog. O ran anghenion dysgu, ychwanegol wedyn, ar hyn o bryd mi fydd disgyblion blwyddyn 7 yn cael ei integreiddio mewn i drosbarthiadau gallu cymysg, um, reit ar dechrau blwyddyn saith, mi fydden nhw'n derbyn cymorth arbenigol os bod angen hynny arnyn nhw, yym fydden nhw'n derbyn gwaith gwahaniaethol o fewn gwersi ac yn derbyn cymorth yym pellach wedyn 'ny yym o fewn gwersi neu hyd yn oed tu allan i gwersi fel ymyraethau pe bai angen hynny ar y disgyblion. Felly, y sleid ola yn fan hyn, os dwi'n cofio'n iawn, mae'n cyfeirio Dewch chi at yym y gwefan trosglwyddo, pontio.broeden.cymru, mae 'na llwyth o wybodaeth yn y fan'na. Fel wedais i, mae e newydd cael ei ddiweddaru am ryw hanner awr wedi pump prynhawn 'ma, yym hot off the press fel petai. Yym pob darn o o wybodaeth g- sydd angen arnoch chi ar gyfer mis Medi, gan cynnwys yy dyddiadau, yym y calendr ac yn y blaen. Wna i wirio bod dim un sleid cudd gyda fi, Mister Whelan. dwi'm yn meddwl bod 'na... dyna ni, 'y ni wedi cyrraedd yym y diwedd yn y fan'na, felly dwi'm yn gwybod, mae yna dau cwestiwn fi'n meddwl wedi ymddangos yn y chat. Mae Abigail Williams wedi gofyn, a bydde'r sleidiau yma ar gael wedi'r cyfarfod? Ie, wna i ychwanegu nhw at y wefan. Felly, wedi'r cyfarfod Saesneg yym heno nawr hefyd, wna i ychwanegu'r yym slides ar y wefan Pontio. Yym felly, os 'y chi'n ymwybodol o unrhyw teulu sydd wedi methu i'r cyflwyniad heno, yym neu os bod eich yy partner chi wedi methu i'r cyflwyniad ac yn awyddus i i weld y cyflwyniad, bydd hynny ar y wefan yy gobeithio erbyn pen bore fory. Un cwestiwn oedd yn y chat Mister Williams, nid dau, oedd yy Lucy Thomas hefyd yy yn gweud helo, felly dwi'm yn gwybod os oes gan unrhyw un arall unrhyw cwestiwn i Mister Williams, ydw i'n colli unrhyw beth pwysig ydych chi'n teimlo? Na, dwi'n credu bod chi wedi cynnwys popeth yn fan'na Mister Ellis a dwi'n credu falle bod y ffaith fod 'na yy dim

Johnson, fan yna, Angharad Stevens yn mynd i gweld hefyd, fi'n ymddiheuro os dwi wedi methu enw unrhyw un sydd gyda ni barod, ond chimod, uh, braf iawn gweld uh, uh, fod y teulu broeder yn tyfu hefyd gyda nifer o enwau newydd o rieni yma, falch iawn amdano hynny. Dwi ar i yn pwysleisio, uh, mi yda ni yn gwneud ein gorau i greu ymdeimlad o deulu. Uh, dath doi gyn ddisgybl i'n gweld ni yma wythnos diwetha', ma' nifer o gyn-ddisgyblion Bro Edyn wedi bod yn ymweld â ni yn ystod y tair wythnos diwetha' gyda prifysgolion yy yn yn dod i ddiwedd y flwyddyn academaidd a braf iawn i'w gweld yy fod nhw dal isio dod yn ôl i ddiweddaru ni am y hyn maen nhw'n wneud, a fod nhw'n dod hefyd yym gyda'i gilydd rhai ohonyn nhw i ddangos y cyfeillgarwch cryf sydd yn bodoli rhyngddyn nhw. Felly, felly mae hynny yn, yn braf iawn i weld. Does dim rhagor o, o cwestiynau wedi ymddangos yn, yr, yn y chat ar yr ochr yn fan hyn. Felly, da ni'n cymryd bod chi wedi uh, cael y gwybodaeth da chi wedi gobeithio cael wrth ymuno gyda ni heno. Fel wedi Mr Ellis, mi fydd y sleidiau ar gael i chi Mae'r wefan yn llawn gwybodaeth a, a, a werth i chi edrych ar y wefan yn fan yna. Cyfri... Mr Ellis, os cyfeiriadau e-bost ar y wefan fel bod pobl yn gallu cysylltu gyda ni? Dwi'n siŵr, mae, mae hyfrif, hyfrif e-bost i yna ydy. ydy. Na ni, arbennig, lyflu. So, da chi'n gallu cysylltu gyda Mr Ellis os oes unrhyw ragor o bryderon neu gwestiynau gyda chi. Uh, mae croeso mawr i chi wneud hynny. Felly, os does dim